Indi bu dak bilen näme edip bolar? Dahyk Derek Acycle graf bilen birden köp soraglary çözüp bolýar. Bulardan biri şeýle bir sorag bolsun. Dahyk Acycle grafdaky päsleriň sany. Meselem, näme bolup biler? Şunuň ýaly. Aslynda bütün päsleň sanyny sanamak normal grafda ýa-da normal direct graf ýa direct grafda MP hard. Ýöne eger direct acycle graf bolsa onda sanap bilýär. Näin sanap bilýär? DP dynamic programming kömegi bilen sanap bilýär. Meselem şu grafda biziň görüşimiz ýaly e, her bir noduň özi bir päs, 4 goşmak. Her bir edge-iň özi bir path, dört goşma. Şeýle bir bir path bar, şeýle bir bir path bar. Jemi 10 sany path bar şu ýerde. Başga bir graf göreli diýsek, olardan biri hem şu bolup biler. Meselem, şunda Aslynda soragy azrak ýeňilleşdirip bileris. Bütün päsleri sanamak dan ta bir notdan başlap meselem birinji not diýen, eninji noda çenli birinji not, eninji noda näçe ýetgeşik päsler. Şony sanap başlap bileris. Sonrasynda aslynda hemme päsleri sanamak hem aňsat bolýar. Üç ýeşik gynlygy ýok. Ýöne Sora ilkibaşda aňsat başlaýly. Onda bärde näçe sany päs bar? Diňe noduň özi bar. Bir, soňra iki, üç, dört, bäş. Jogap bäş bolmaly. Bärde grafda görsegem, birden başlap bir, iki, üç, bir, iki, üç, alty bir päs. Bir, dört, bäş, iki, üç, alty bir päs. Bir, dört, bäş, üç, altyda bir päs. Bütin päsleri e, sanap bilýäs. DP kömegi bilen.

Haýsydyr birinji nota, nji nota bütin päsle tanaýardyk. Onuň üçin ilki başda başlaýan ýerimiz alty bolmasyny isläris, soňunda-da bir bolmasyny isläris. Bu ordinde nämä kömek etýär elimizde? Şol noduň gidip biljek ýerleri ýa-da neýborlary, goňşularynyň kömegini alyp biz şu noddan başlamyzda ene näçe şekilde baryp bilýämizi sanaýarys. Bir sany DP ötýär bu adına. Yani DP icayesi näli bolýar? Eger de men şu notdan başlasam, ene näçe şekilde baryp bilen tutýan bolsa da eger men şu DP-leri hasaplananyny bilsem, ýene bir gezek täzeden hasaplamam gerek ýok. Bu da dinamik programming ideýasyny getirýär. Hasaplanandan soňra men şdak şo valýulary save etýän. Soňrasynda şu noduň DP-sini hasaplajak bolsam, gidip her birini täzeden hasaplaman, şolaryň DP-leriniň hemmesiniň jemini tapsam, men aslynda plus biram et ýok. Plus bir hökmanda şolaryň hemmesine gitýän. E plus bir haçan etýän, haçanda şu not özi enediň bolsady. Onda bir ederdim. Oň daşynda Diňe jemin jemlemek meň şu walýumy tapmagyma getirýär. Bulaň DP-lerini hemmesini hasaplanyny näçik garantiýa etýäň diýseň, ýaňky aýtýşymyz ýaly topoloçikini sorting edemmiz üçin bulaň hemmesi menden öň bolýar ordering-da. Onuň üçin hemmesiniň DP-lerini hasaplanmasyna garaşýan, eger-de grafda cycle ýok bolsa, ondan soňam şu noduň DP-sini hasaplap dowam etgizip bilýän. Bu algoritmamyzyňam işleme tizligi O of n plus m gaty tiz. Bärde etme dadymyz ene bir goýup, galan hemmesine ýaňky ýaly goňşularynyň, depeli walileriňiň jemini tapmak bolýar. Bärde requirement-ymyz näme? Eger n-den liboý bir not çyksady, Olar biz üçin önümlide. Meselem, altydan ýedä, e, altydan, meselem, bäşe, e, saýkl bolar. Saýkl, birinjiden saýkl bolmalyda, meselem, altydan başga bir noda çyksady, onda biz olara gitmemize hökman ýok. Hemmesini çykdylan post bileris. Ýöne alty DPN bir diýer. Onda şundak bütün notlaryň DP-leri hem şoň goňşularynyň plüs biri. Bärde birinji ID-ýe ýaňky aýtdyşym ýaly topological sorting edip, ordering tapyp, şu e, algoritmany ran etmek. Ýöne topoloçka sorting etmänem kak rekursywny DP ýazşymyz ýaly normal DP de ýazyp bileris aslynda. Näme diýjek bolýan? Kodlamasyny görse has gowy düşünerim kak diýen. Munuň üçin täze faýl açaly.

Bärde ads e, biziň eşleme çykýar. Ýanky sorudaky ýaly. Bizden öran açyp bileris. Aslynda gaty ansat ýaly görünýär. Ansadym aslynda. Sebäbi Bärde biz bir nody birden köp hasaplamaýas. Şu nody hasaplamazdan soň bütün goňşulary hem hasaplanan bolýar. Hemini jemlesek şu nody hasaplanan bolýar. We grafda cycle bolman üçin e, rekursiyimizde hiç bir şekilde cycle bolmaýar. Ve işleme, işleme tizligi of, of n plus m bolýar. Bunun için CSC'de sonra bağımı

Bärde şu wagt kişi raýsy üýtgetmeli zadymyz bar. DP olmasy üçin. Bilşiňiz ýaly, eger DP taplanan bolsa, ikinji hesaplamaga gerek ýok. Onuň üçin bütün DP walýularyny minus 1 goýýar. Şu zadäki zatçaga minus 1 däl bolsa diýmek. Açyk. Has gysga ýazylan görnüşi. Onda retimizi nollaýar we ömmesini goşup goňşularymyzyň ret walýularyny, ýagny şu goňşymyzyň ene gitmegiň ýollaryny jeminiň ömmesi Aslynda menden ene gitmegiň bütün ýollary bolýar. Bu şeýlelik bilen depemizi minus birlasak soru çözülýär. Men köpçe soragym bolup biler, eger görsek, ýöne wagt gider oturmaýly. Ýöne şu taýdaky görşümiz ýaly DP ijaýasynda bütün päsleri sanap bilýäris. Muň başynda näme soraglar çözüp bileris? Game theory biraz deňip bileris. Game theory e, grafda hem çözüp bileris. Ýöne grafa degilmäkäk ilk başda game theory näme zat? Şoňa degilmek peýdaly bolup biler. Sorag şeýle diýýär. Bir sany e, en sany şäherimiz bar we aralarynda uçuşlar bar şäherleriň arasynda. Bizden isleýän zady birinji Sagat beripdir şäherlere. Birinji şäherden başlap, n-nji şähere iň uzyn ýolda gitmek. Meselem, bir üç, dört, bäş şekilinde bir ýol tapypdyr, dördi dolulygyna. Birden üçe gitýär, üçden dörde gitýär, dörtden bäşe gitýär. Iň uzyn ýol hem şu diýýär, birden bäşe gitmegiň. Bizden islenýäni ýol tapmak we iň uzyn bolan ýol, uzynlygyň içine, uzynlygyny we ýoldaky şäherleriň aýdýalaryny tapmak. Bad impossible durmam bar diýä. Impossible haçan bolýa? Haçanda birden ene gitmegiň birden köp ýoly bar. Ýagny soňsuz ýol bar bolsa, soňsuz uzynlykdaky ýol bar bolsa, onda impossible bolýa. Meselem, impossible üçin bir example bereýin diýsek, näme bolup biler? Birden başlaýar. 2 aýtýar sen, 2-den

Muny näçe üçin etdiler? Aslynda ilki başdaky soragymyz näme bolup biler? So, e, grafda cycle barmy? Grafda cycle bar bolsa we birden başlap şol cycle men eger baryp bilýän bolsam, onda diýmek bolýar. Soragyň jogaby soňsuz. Birinji çek etme zadymyz birden ene baryp bilýänmi? Hökman ýagdaýda bir ýol bardygyny garantiýa etýär bize. Onuň üçin hökman ýa-da bir ýol bardygyny garantiýa etýän üçin ony barlamagyna gerek ýok. Ýagny birden ene reachable-mi? Reachable. Ýagny bir birden ene ýol barmy? Diýip goý bir ýol. Birinji kontrol etme zadymy şu. Reachability. Ikinji kontrol etme zadymy birden liboý bir cycle ýol barmy? Meselem, şundan adam bolup bilerdi. Şeýle bir cycle bar diýen. Rüşdäde bir diýeýin. Birdenem ene ýol bar diýeýin. Şudaýda meselem cycle, grafda cycle bolmasyna ragmen jogabym impossible-da. Sebäbi bärde ýol birden ene bir çizgi, ýagny iň uzyn ýol şundaly, cycle ýok ýolda. Ýa arkada bir ýerde cycle bar, ýöne men cycle geçip bilemok. Onda eger sen birden başlaýan nokadym bir, leboý bir cycle ýol ýok bolsa, onda jogabym Pas bilen. Ýöne Saýkla ýol bar bolsa onda jogabym impossible. Ony kontrol etýän. Ikisini kontrol edemden soňra-da arkaýyn näme ranç bilen ýaňky DP şeklindäki algoritmem ranç bilen şo noduň DP-sini hasaplajak bolýan. DP näme tutmaly bärde? DP of node näme tutmaly? Noddan başlamda Ene gitmegiň iň uzyn ýoluny tutýan bolsa. Onda sen eger-de DP nota tapyljak bolsa nämäni taplarsyň? Şundan gidip bilýän notlaryň goňşularyň listi bar. Şularyň DP-leriniň eger-de bu notlardan meselen ene ýol ýok bolsa, onda şoň DP-si minus infinity goýup bileris. Meselem şundan şuňa ýol ýok diýeýin, mundan bar. Muňky jogaby, meselem, aralarynda notlar bar diýen şeýle. Meselem, muň jogaby 4 diýen, depesi, muň depesi 1. Muňka minus infinity. Näme diýmek bolýar minus infinity? Şondan ene ýol ýok. Onda men şu depesini tapajak bolsam, näme ederin? Goňşularymyň depeleriniň maksimumynyň plus 1-ni goýaryn. Ýagny jogap şeýle 5 goýaryn meselem. Şeýlelik bilen her biriniň depelerini hasaplapdan soňra DP1 maňa jogabym berer, iň uzyn bolup biljek ýoly berer. Bu ýoly nädip çykardyp bilerin diýseň, stadiýaky maksimum bolan goňşymyň ID-synam pären çekimde tutaryn we şeýlelik bilen şu DP-ni tapamdan soňra pären bir meselem indiki gitjek zadymy görkezer maňa. Şu iň uzyn ýoldaky ikinji not näme? Şoňa giderin birden. Şoňa giderin, ýagny şu wagt ýu-ýuwda duran bolsam, Parent View'den haçan açaly diýsem, her gezek Parent View böküp-böküp gitsem, açanda ene nokat nokat nokat nokat path bolar. Ene gelende duran we ştadaki ýoluň uzynlygam aýtşynyz ýaly DP 1 plus 1 sany not bolar.

Ýagny ilki başda giren ene deňmi diýip kontrol etýän. Ene deň bolsa, onda ýagny muňa gelmegiň udylygy 1. Eger ene deň däl bolsa, out degresi 0 bolsa, hiç hili çykyş ýok bolsa, onda ýagny ýa minus infinity goýýan. Onuň daşynda dp şeklinde save etýän, ýagny bir nod value hasaplamda soň indiki hasaplama oturamok. Ýagny şu näme diýmek? Minus 1 däl diýmek. Ony göni return etip bilýän. Onda stakenler ret minus bir deň. Indi goňşulam bar, goňşulam. Şolaň şu goňşularyň listlerini görkezýär, biraz köne kodlar bar üçin iterator şolary görkezýär. Goňşularyň DP-leriniň maksimumyny plus 1-ni tapjak bolýar. Şony tapamdan soň şuda gitýän noda da men who diýen. Ýagny meň parentim şu. Meselem, şu taýdaky nodyň parenti görkezjek bolsak, Ştaýt bolar. Bäş şinodyň parenti. Iň maksimum waliýum berýän dörtde. Muň üçin şu parenti men. Şeýkille waliýusyny depeni hasaplamda soňra eger minus infinite deň bolsa, diýmek hiç hilli ýol ýok diýmek bolýar. Onda oň daşynda da birden başlap her gezek parentime böküp böküp ene deň bolýançam ýoldaky notlaryň listini hem arkaýyn çykaryp bilerin. Bu-da ikinji sorag. Soragyňyz barmy?